bia ɛde possible biribi a ɔsɛ yɛyɛ biara ma bɛbɛba no yɛde ne bɛba yɛnim sɛ fam no yɛbɛfa ɛna yɛsa de aba yɛnim sɛ nkurumdie aba ɛwɔ yesu kristo christ din amen ɛna wobɛto aba na wohwɛ a eh, hwan ɛna woa wopɛ mu wosu sɛ ɔyɛ assembly man a nipa nan no wobɛto de ama no eh, yɛka deɛ bodua west deɛ number one eh, ɔnyɛ ɔbɛkasa nyinaa wɔn yɛ ade na afei na wɔn ba ɛti ɛyɛ sɛ wɔn kɔ twɛn akyire na wɔn pɛni na wɔn kɔ kye ntete wɔn hɔ n'ontire no mu ɔno ani ɔnabo Vincent Akɔle west deɛ ayi sɛ ɔno ana bɛka sɛ ɔnkɔ apart from hɔ deɛ wɔn a wɔn aba no wɔn bɛsua no. na deɛ ɛde dagakyɛse mu a ɛbɛkɔ mu nyinaa no Ara wo Vincent eh, wei deɛ bɛto w'anum tuo kakra na agya ɛbɛde sɛ wodeɛ agya kwa a yɛnyaa wo kwa eh, ansa wodeɛ koraa deɛ amanfoɔ sɛ wobɛtumi koraa kɔda menim ara yo me nua meda ase ɛyim eh, ɛyim tv nokorɛ moayɛ ade papaapa sɛ dwumadie moabɔbɔ yɛkyi ɛdɔm na me nua da bia medeɛ maasɛm ɛyɛ a meka ne sɛ adwuma no ɛyɛ ana ɛnyɛ kasa na mmom agorɔ ne fam aha ɛsiane sɛ ɛyɛ nnipa bi na ɛresoma wo ɛno nti enumdwa no wansusu nwie a wanhwɛ koraa na wo ho kora kɔyɛ ahi ɛno nti no yɛsrɛ nyame ɛyɛ nɛ na awɔtwe sɛ nnipa no ɛkɔ a nea ɔnoɔfo sɛ obɛtumi asoma no na ɔyɛ soma korɔ no ɔno na ɔwɔ sɛ ɔsoma no na medeɛ maka sɛ ɛyɛ ɔsom a megu so a mesom deda Ɛnyɛ afe na mebɛ ahyira.
Odin. Yɛfrɛ me Augustina Yɛboa dodoɔ no afrɛ me Lady Tina. Okay. To bɔ Lady Tina gye so a megye so no yɛ ɔsa baabi. Okay. Ah, me nso yɛgyina hɔ ma sister ki. Okay. Yɛpɛ change.
Okay. Yɛpɛ sɛ ɔbaa ne ba na ɔbɛyɛ nneɛma tɛ.
Mewɔ Bɔdua East. Wɔ Bɔdua East.
Mewɔ Bɔdua East. Yɛpɛ sɛ sister ki ba na ɔbɛ. Yɛ biribiara ma yɛ pɛpɛpɛ. Sesa nneɛma biribiara ma. Yɛfrɛ me odifoɔ, Doo Bodua, obiara nim me. Ah, yɛn so no, yɛato aba ato aba. Afe wei, yɛhia nsisamu, enti na yɛde Young Boy, mewɔ West, enti na yɛde Young Boy abɔgyesɛ aba a yɛde ba bɛtu nnipa a na wɔwɔ hɔ dada no. Yɛba bɛtu mu Gabi. Enti no, Young Boy no nso no, Nyame nkyɛ adeɛ. ɔyɛ nneɛma baako mmienu bi a ɛboa yɛ yufu no ɛnu ti na yɛde n'aba sɛ ɔmbɛboa ne nnwuma pa no na yɛ yufu no so. yɛfrɛ me kɔkɔ abiam bɔdwa ara na mefiri na woto aba kɔ he yɛ east bɔdwa east bɔdwa east ɔpɛ nsesaeɛ a na ɔpɛ sɛ ɛyɛ mantani yɛpɛ nsesaeɛ adeɛ tia me sɛ yɛpɛ nsesaeɛ no sɛ okay ɔna sɛ sɛ ɔnabo no a wɔba foforɔ no aka me ɔnabo no nimdeɛ bi wɔ n'ani so a Wayɛ ama aburo yɛ so ano. Wayɛ ama aburo. Yɛ ka nananom ka nyinaa yɛ bɔɔdua mpuntuo ne bɔɔdua kankonti. Sɛ kura no mu yɛ na wobam na wosi mu a wanka sɛ w'ani gye. Yɛto kwan bebree, yɛ adwuma wɔ baabi bebree na suasua adeɛ wɔ hɔ. Na saa bi na nso yɛpɛ sɛ yɛyɛ wɔ ha. Ɛnyɛ sɛ ebi a mewɔ dibea bi nti na mepɛ sɛ meyɛ biribi wɔ ha. Daabi, daabi, daabi.

Ɛkwan a ne yɛfa so de kɔ bɔda fi no agbaa no, akora bi kora bɛtɔɔ mu. Birigyi no sɛe. Ɛda hɔ da hɔ da hɔ da hɔ da hɔ da hɔ. Yɛn nua bɛma na ɔde ɔno bɔtɔ mu sika ɛna ɛde yɛe.
Me ne kasa yi, wohwɛ ɛyɛ sete ɛfɛ sɛ asɛm na ɔte so yi a ne mpɛtɛ mu ɔsoro baabi birigyi ɛhɔ asɛe.

akɔhyɛ dwumadi no ase a ɔyɛ yɛn nua bɛma no mɛdi asɛm ma no koraa no light bebree hɔ nom akɔ ɔfo kurom hɔ nom a ɔda ma contract a ɔmo yɛ eti mi deɛ meka kyerɛ bɔde ayitifoɔ sɛ yɛpɛ obi a ɔbɛtɛma se ewi ase ɛɛ tum bɛɛma tum bɛɛma o se na yi kasa meso mi wa bɔdua east bɔdua east change anaasɛ o to aso change.